Mucha chikitu a yega sin resultado di papi mester si ku heldo ta di unda bo por usa karta ya lo hori mucho no mucha karamba riba mi di papi si papi na mi sin ku heldo mi ta bisa papi kico mami a bise hom ku ta tese karta na kas mire ta su hori e para soka ka tende soka pa kori tur sin ku heldo kico mami a bise hom mami a bise le. E resibo di awa min ainda? Di un loko ta pará dilanti un luga i saka potrèt. E kai di kemi? Por yo dal bo algu? Mi tin gana di saka un potrèt den grupo. Lo dai e waka deriba dor di drenta pa dei para den un kring. Na Cuba e tempo na e nan ta ta manda e cubanonan bai bringa na Angola e soldanan y y nan ta ta mandan bai bringa na Angola o a kedan ta den un manicomio na Cu un monton di loco ta hungando baseball ma nan ta dare waka nan ta corre dan ta grita nun les mento un kiko. Pero un tin bala, un tin base, un tin bate, un tin nada. Bate, nada, nada. Glove, nada. Un imaginario, bo tin un si ta na banda riba un baki ta wak. Ta wak leo ya, ta wak riba un si ta wak leo ya, dòkter wak, dòkter bin sakaje, dòkter bin. Mi como ta hunga. El i dor oye ta coge taco. Mi ta mira ami. Mi ta mira ebe loco. Haa. Te oye coe nan ta hunga. Nan tin gana di hunga. Nan tin ropa. Nan tin palo. Nan tin nada. Haa. Ta loco nan ta. Tabata di. Net con paso. Gobierno a bin cu un cosa. Bo ta mira nan como que hendenan. Cu ta bon.

Su tres yu hòmbernan. E tin kende promé, Mira mi yu mayó. Di e bòbina grandi, Ki bo ke hasi? Ki bo ke bira? Mira, ami ke haya dos kolmio grandi asin ke nan ku punta pa mi haya mata e tigrunan, bora nan asin mi nan mata nan. Bon, e di dos, Ya bo, ami ke haya un slurf masha largu mi asin kantu diki. Pakiko? Ah!

Tende ki a yega no, mas sinti mi masha tough mes. Mi a cruza calle dies biaha den e highway cu tin aki na no. Bay bin, new auto mi sicu, mi na por a mi sicu mi na orde. E otro di, Bo ta tende di e cas ca cay. Ba di bay tana arranca e fundesha e boschi taha cañon. E otro tipo nan tene un boschi nan mas ban ba di e cosa toy papia caca ban paso ainda ora mi bay casa mi dios basta dale e push un palo oye.

Cu un pushi den brasa, e dico ne, Jufrou, mi mas di cariciá bo pushi? E mucha mester sigur no, unda nos ta pone besti aki? Politica cu porkeria, mané, por ehemplo, politica ta tur caminda. Nan ta pudrunga, Ey, con coe bo por aceptá bo señora tin tres amante? E gay di kico ke pa mi haci? Nada mayoria. Suarte Piet a drenta Doris Gulsteen mi abou, pe mi ta haci regalo pa un chara. Yega den sala ha e muhe benta pecha riba su nu su nu pia abri sin tin. E ta keda wak. Si mi no haci nada of si mi haci mohe ki algo. Mi no ta meshero. I si mi keda sin hasi algu, mi por sali bek den e skorsten. Mei mei di anochi, ariba e anochi di boda, telefon ta ring un kasa, e bruid ta bai kohe telefon. Haló? Ah, señor Pieters. No, no, no, e. Scrap mi number nu mano, paso mi ta cu ta mama casa. Nos a kico ta un do it yourselfer, un mero cu ta haci su cos mes. E hobby e na ta un mero pa e ta tur su tempo libre ta dedica na hobby, e ta haci tur su conoscimento, e ta traha tur cos den su cas, cu excepcion di su yu. Nos gai tin basta tempu trede e mesun muhé. Esun ta bis'é otro ku ami ta un suchi mas haña, anto el a bisa mi bonoch. E otro, ami tambe ta mes komo. Esun di, Pero e muhé papia mas ku bo. Di nou, abo ta difísil pa bo tende ora bo tin rudia. Na cu tur dura bo dos orea. Ayera un chamaita, un amiga ta bisa bo, ayer m'a invita un dai bin den mi apartamento, ma den un rato sikier derepente el a bula riba mi, el a coge mi. Esun di, y bo mbriego ne? Esun di, como que mbriego ne? M'a cami pita bien hoy anan. Anochi ta bisa, Mami. Mamis, awor mami a sa pakico papi su bariga ta asina grandi. Paso, ayer ora mami a bay shop, mami riba bisiña e y bisiña ta supla den dje.